Ýagdaý gowulaşmady. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti Türkmenistana ekstradisiýa edilmegi konwensiýanyň bozulmagy diýip atlandyrýar. Memorialyň aklawjysy indi Türkmenistanda doglan Aşyrbaý Bekiýewa Russiýada gaçybatalga berler diýip umyt edýär. Altynjy iýulda Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda Türkmenistanda doglan Sankt-Peterburgyň ýaşaýjysy Aşyr Baýbekiýewiň işi boýunça karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti günäkärlenýän Aşyr Baýbekiýewi ekstremist makalalar bilen Türkmenistana ekstradisiýa etmek oňa erbet garalmak howpuny döreder, ýagny adamy goramak konwensiýasynyň üçünji maddasyny gynamalary gadagan etmek bozar diýip karar çykardy. Kazyýetde biziň watandaşymyzyň wekili hökmünde Mermerialyň aklawjysy Olga Tseitlina iş alyp bardy. Ýurdunda watandaşymyz diri ekstremizmde we ekstremist hereketlerde günäkärlenýär. Iki müň on altynjy ýylyň ýigrimi üçünji maýynda halkara gözlenýän sanawyna girilendigi sebäpli Russiýada tussag edildi. Türkmenistan onuň ekstradisiýa edilmegini isledi. Ýigrimi altynjy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň Baş prokuraturasy ekstradisiýa edilmegine ygtyýar berdi. Aşyrbaý Bekiýew aklawjynyň goldawy bilen bu karara şikaýat etdi. Ýöne iki müň on ýedinji ýylyň on ýedinji maýynda Ýokary kazyýet şikaýaty red etdi. Şol bir wagtyň özünde kazylaryň biri watandaşymyz ekstradisiýa edilse, ýurdunda zulum edilmek töwekgelçiligi bar diýip başgaça pikir aýtdy. Ýöne bu karar azlykda bolansoň, ekstradisiýa buýrugy güýje girdi. Aşyrbaý Bekiýewiň aklawjysy bu adama bosgun statusyny ýa-da Rossiýada wagtlaýyn gaçybatalga berilmegini isledi, ýöne netije bolmady. Günäkärlenýäniň gynamalar üçin ekstradisiýa edilmeginiň öňüni almak üçin aklawjy otuz dokuzynjy düzgüne ýüz tutdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti öňüni alyş çäreleri gördi we iki müň ýigrimi birinji ýylyň altynjy iýulynda şikaýat barada karar çykardy. Mundan ozal Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti Türkmenistanda kazyýet jogapkärçiligine çekilýän adamlaryň tussaglykda saklamak howpy abanýandygyny aýtdy. Halkara hasabatlar ýagdaýyň gowulaşmandygyny görkezýär. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti rus häkimiýetleriniň özlerinde watandaşymyzyň Türkmenistana barsa erbet garalmagynyň hakyky töwekgelçiligini görkezýän esasy şikaýatynyň bardygyny, ýöne ony düýpli öwrenmändigini we talaplara ýeterlik baha berip bilmeýändigini aýtdy. Kazyýet, Watandaşymyz Türkmenistana ekstradisiýa edilse, Konwensiýanyň üçünji maddasy bozular diýen karara geldi. Aklawjy Olga Seýtlina, Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýetiniň kararyndan soň arza berijä Russiýada gaçybatalga berler. Ol alnyp gaçylynmaz ýa-da ýurtdan çykarylmaz diýip umyt edýärin diýdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň kazyýeti häkimiýetleriň şikaýatçynyň gynamalary baradaky aýyplamalaryny seljermegi olaryň jogapkärçiligi bolsa-da, ony seljermeýändigini ýene-de bir gezek nygtady. Migrasiýa we hukuk ulgamynyň başlygy Swetlana Ganuşkina bosgunlaryň gelip çykan ýurtlary barada migrasiýa edaralarynyň we Adalat ministrliginiň Türkmenistandaky hakyky ýagdaý we halkara guramalarynyň adam hukuklary barada habarlary bilen tanyş däldiklerine geň galdy diýip, Moskwada ýerleşýän Memorial guramasy maglumat ýaýratdy.